Mela, nilqawkom lura l-aħħar parti tal-programm NetAM u Roberta. Mm. Aħna wieħed mill-mistednin li ġili kien ikonna kien Matteus Grasso. Llum anka f'dan l-aħħar programm xaqna nagħmlu kollegament miegħu wkoll. Kemm biex nirringrazzjaw, kif nirringrazzjaw il daw kollha li ġili kienu mistiedna li kienu anka dejjem malli nċemplulhom jikkoperaw magħna u jiġu f'dan il-programm u anke jtuna l-kontribut tagħhom. Imma Matteus anke fil-bidu kien itina ħafna pariri, għadu, għadu, itina pariri, spirana naqra pożittività wkoll li jkollna bżonn fil-bidu tal-ġimgħa speċjalment u llum jgħid magħna wkoll avolja festa. Matteus kif int permezz ta' Skype? Tajjeb ħafna.
Intom all right? Tajbin, tajbin.
Matteo, sina, għax dal-paroli, il-lum jgħat hawnhekk biex ngħidlek isma' il-ġlek. Qed ingħalaqlu, qed ingħalaqlu. Tiftakar?
Qed jingħalaq ftit. Issa ma nafx. Issa saqsinix jekk kabbartx il-ġlek jew tliftx il-kilos. Imma xi ħaġa li għandek tkun tafi illi f'sitt xhur jiena rajtu kemm il-darba jagħmel hekk. Programm sieħ jagħmel hekk. Allura issa naħseb kiber miegħi, fimt?

u tgħid, imma l-importanti li tħoss illi huwa bżonn. Jiġifieri, inti trid tirrealizza, per eżempju, tgħid, jiena jekk m'iniex ħa nagħmel xi ħaġa issa, għax huwa bżonn li nagħmel xi ħaġa issa, jekk illum qed nilbes ħa nivvinta size medium, ħa jkolli nilbes il-large. Ħa jkolli nonfoq x'xebgħa flus biex inbiddel il-gwardarobba għal xi ħaġa li ma rridhiex, li huma sizes ikbar. Tajjeb, u lkoll nafu illi jekk il-moħħna ħa ngħidulu all right, toqgħodx tħabbel rasek, hawn soluzzjoni għax nista' nkabbar is-sizes, inti ħa tibqa'. Tajt, u mhux hekk. Issa, fil-verità, l-aħjar illi jekk inti rajt illi kiber sajn, tant tixtri ftit ħwejjeġ apposta biex kważi kważi tħossok skomdu li qed tilbes dejjem l-istess ħaġa, b'tali mod li moħħok ħa jgħidlek jiena tal-mistħija qed nilbes dejjem l-istess. Imma inti apposta ħa tagħżel li tilbes dawk dejjem l-istess biex 'il moħħok tgħidlu Malli terġa' inti tiġi medium, hemm ruxxmah ta' ħwejjeġ li nista' nilbes. Dik hija waħda minn dawk illi ħa timmotivak biex hekk il-bambin irid tasal. Però li trid tagħmel Fabian u ovvjament kull min qed jarana huwa li inti ssib number one xi jbiżżgħek l-aktar. Mela per eżempju fil-każ tagħna l-irġiel normalment Fabian tkun din iż-ża, nibża' illi jiġrili kif kien ġralu t-tiju per eżempju illi ta ħadd aktar qalb u ħalliena. Jiena nibża' illi llum hawn għada m'iniex. Jiena nibża' illi niġi biex nitla' taraġ, forsi fuq livell daqsxejn inqas serju, nitla' taraġ u naqta' nifsi għadni tant żgħir, per eżempju. Jew inkella nibża' illi jkolli bżonn ngħin lil xi ħadd u lanqas inkun nista' għax naqta' nifsi mill-ewwel. Dawn huma affarijiet li aħna l-irġiel ibeżżgħuna, jiġifieri dik hija waħda minnhom. Imma mbagħad, waqt li dawk ħa jkunu tajbin fejbin biex nibdew, mhux se jkunu biżżejjed biex iwassluna għat-tul ta' żmien. F'liema sens? Jiġifieri, biex aħna naslu, irridu mbagħad nikkreaw affarijiet li jeċitawna. Tgħid, eh, kieku bomba, kieku pereżempju nkun nilbes size small u jkolli żaqqi ċatta? Eh, kieku tajjeb kieku jiena qed inġorr xi ħaġa u flok ma naqta' nifsi, lanqas inkun irrid nieqaf naħdem għax ġismi qed jgħidli aħdem iktar, irsisti iktar? Kieku tajjeb kieku pereżempju qed nagħti l-eżempju lit-tfal ukoll, illi huma flok meta jkollhom id-dwejjaq jew meta jkunu vera happy, flok ma jiżbugaw fl-ikel, jagħmlu l-isport, jagħmlu l-exercise, jiżbugaw fl-exercise. Għax imbagħad kif ngħidu anke fejn tidħol il-politika, Fabian, kemm-il darba smajnieha, tkun ipokrita jekk inti tgħid mod u tagħmel mod ieħor. U aħna bħala ġenituri l-istess, ma nistgħux ngħidu lit-tfal, le ħieta, ikollok problema mhux

Tedesco anke bi produzzjoni ta' Eric Anselmula minn hawnhekk matul dan ix-xahar. Grazzi ħafna lilek Matteus u l-kumplament tal-ġurnata u long weekend. Nispera jkollok daqsxejn ta' long weekend. Grazzi ħafna lil Matteus hemmhekk. Issa ħa nitkellmu għandna l-aħħar żewġ mistiedna tal